Waqt il-programm nafu li nqabduk ħafna ġuħ imma issa għandna ftit minuti mal-ħabib tagħna Marvin Xkembi fejn sa jkompli qabbadna aktar ġuħ darba bir-riċetta tiegħu kif inti Marvin. Jien tajjeb ħafna xemx fuqna il-baħar warajna marsa mxet għal riċetta oħra. Sa mela, tippreparalna llum Marvin. Għandna trilja. Ok.
Iffilitjajniha.
U magħha ħanużaw baby spinach. U mbagħad ħanagħmlu salsa. Salsa mhux salsa jeru, ħanagħmlu tadama l-istess lumija illi ħakkejt. Ok, għandek xhur hemmhekk. Għandaħlu l-lumi ma' żejt flimkien. Ok. U mbagħad ħanċċopjaw il-kappar, il-minta, it-tadama u ż-żebbuġ. Friskanti ħafna.
Iva. Very very nice, zesti, spinaċi. Il-trilja naddwa mill-mitqiq bżaru melħ. Pan fried.
Healthy.
Healthy mess. Prost, nħalli fidejk, mela, tispiega għanna mela. xinu ma jizatti kif sa nibdew il-riċetta l-lum, għanibdew mela. bil-ħuta. Għanibdew bil-ħuta.
Mela, manu li għanamel bżaru melħ.
Fuq il-ħut. Fuq il-ħut, fuq in-naħa tal-ġilda, ħansajruha minn naħa waħda. Hawnhekk għandek żewġ porzjonijiet. Żewġ porzjonijiet.
Imma ħansajruha minn naħa waħda. Il-mara tad-dar, il-maġġoranza, il-ħut ndaħluh fil-forn, intuħ ħafna ħin, kollox il-kont. Li m'għandniex għalfejn.
Le, il-ħut ftit ħin. Ekku.
Għanajdek, Marvin, dawn huma dawn mhux tricks imma affarijiet li dawn huma li inti taf bħala xef professjonali li dawn huma żball li nies jagħmlu d-dar u mbagħad meta jiklu barra jgħidu wara din kemm mitħarija kemm u jaraw id-differenza fil-verità. Jien niftakar l-ommi kienet Meta tagħmlilna l-lampuki. Eżatti.
Tħallihom
xi nofs siegħa jtekku. Arbġu.
Arb.
Jew tgħidli xwejt it-ton ta' Tissajru fit-taġen kienet un bat. Tissallum il-ġurnata.
Titfaw xi nofsija bil-patata ġol. Kulħadd jaf li t-ton ġest tissilja, tissirja unħallu vera soft fin-nofs.

Kważi saru minn naħa waħda biss. Ħa ndawwarhom.
Qed nara l-butir hemmhekk. U ħantihom
nob butir mhux fuqhom.
Għal juices.
Ermiek ma tantx inħobb nuża butir mal-ħut.

Il-weraq tal-baby spinach. Spinach, ħanuża naqra żgħira minn dan id-dressing. Ok. Li ġa għamilt. Infatti, sejtek jekk sassajja xi spinaċ jgħatti sażom kollox. Peress li ma għamilt sos li sajjartu. Sażom kollox kollox kollox kollox.
Ok. Il-ħut lest, is-salsa lesta u issa għandna spinaċi. Spinaċi dritt fuq il-platt.
L-idejn maref sal-fidda, Manuel. Hmm? L-idejn. Ekku.
Maref sal-fidda.
Is-salsa u l-ħusa.
Salħan għamil għara. It-trill għal fuq spinaċi. Wow. Sabiħ. Very nice. Marvin prosit immens x'jonqos iktar hawnhekk Marsa mxett tkun bil-qiegħda hawnhekk bil-vedu ta' taslima u tinje point u plat da trill bl-ispinaċ u dik il-Mediterranean salsa magħha. Nerġa' nintaqgħu Marvin prosit. Grazzi, grazzi.